Hello welcome back to my channel le umm kan lo let leh ta a vawiin chuan umm vawiina kan tih tur chu ti mai la kekawr kha a cut dan kha a hmaiin kan sawi tawh a ama erawh chu hei a pangai a simple tawp ang chi elastic vuah tawp ang chi khami cut dan kha Kan sawi a, ka video hmasa lampangah khan a cut dan leh a measurement lak dan kha chu kan sawi vek tawh kha kha in lo en anga a rei leh deuh hlek tawh a. Vawiina kan tih tur hi chu kan zir tur hi chu a hmaa zipper vuah hei jeans te kekawr enge smart pants kan tih ang chi te zipper kan vuah ang chi khami kha a vuah dan hi A vuah dan kha kan la hre chiang lo a, vuah in kha anin ka student te nen khan kan zir ho a, chu chu ih an ni chuan an thiam tawh tho a, amaherawh chu la thiam lo tam tak in in awm dawn a, anmahni tan video ka siam sak pah niin midang pawn tangkai pui nan in lo hman theihna turin ka rawn sawi dawn a ni chuan bul kan tan hma in ka channel te lo like leh subscribe leh vek turin ka ngen cheu ni. Leh a cut dan kha chu ka video hmasa lamah kan sawi tawh a chuvang chuan tihian hei cut sa ang kha tihian a hma lam a hma lam kha kan lo la dawn anga a in ang vek a cut dan kha chu a hma a hma a kan tih tawh zipper vuah ngai lo leh zipper vuah ngai pawh kha mahse Tihian kan hriat tur chu puana hetia kan cut dawn hianin Tih hian a nia chuan helai hi zipper kan vuah dawn kha chuanin tlemin kan huang tam deuh a kan thui pum tawp kha chuanin huang tam em em a ngai lo a thui zawm tawp a nia amaherawhchu hei hi chu zipper te kan vuah dawn a umm-- Lo thui dawn deuh avangin tikhian a hnuai zawng zawng hi chu kan cut vek lo ang puan than kha a uiawm mai mai a tikhian alo ni ta chuan a lehlam tur kha tah hian. Kan let thawk a. Mah ang chiah kha ti khan. Bakcheh bil khawp mai. Puan a chhah deuh bawk a.

A kap hi a dawr hi ti hian kan zawm dawn ta heti lai takah hianin ahh zipper kan vuah dawn ta chuan umm tih hian a lo ni ta a ni chuan zipper kan vuah dawn khan kan zipper vuahna tur kha--

a ding lam pangah hian ti hian kan vuah dawn ta a ni chuan he laiah hian hei tah hian zipper kha zipper pangngai ang kha ihh ka nei lo a hei-- Hi chu foreign zipper a nia a lang lo chi kha mah se a vuah theih vek tho a ti hian tah hian. Hei tiang vel hi nia chuan tah hian a karah hei te hian kan thle pang a ti hian hemi karah hian kan vuah chho dawn a ni maw chuan ti hian leh hei hi a rual ang a ti hian-- hian kan huah chho dawn ta chuan zipper kan vuah dawn reng reng hian in ih hriau in khawl lai in ti hian dawt hlawk vek ila tichuan. Hua awn sam bawk a maw? Hua ni chah lut tuk a vih lu har tawp. Aw ti hian maw? ti hian chuan hengte hi chu ih overlock sa a ṭhi dan kha a inthiam mai anga chuan tah hian hei hei hi a kara zipper kan vuah ta a ni chuan helai kha chu-- A kap hi chu hetiang a thui zawm tur a lo ni ta, helai zipper vuah chin tur kha i lo ni ta a ni chuan he lampang hi kan vuah ve leh dawn a, chuan he lampang kan vuah dawn khan hei heta tang hian tiang kan thui kha ti hian kan bilh lut tur a ni ta, tiang kan bilh lut ang a chei ti hian. Chuan eng pawh ni se ti hian khawl a kan hrui dawn hrih loh avangin ti hian kan ti ang a, chuan hei hi hei tah hian kan dah dawn ta a nih chu maw ti hian tikhan chuan. Tlai hi ti hian kan thui bet dawn ta a, chuanin umm a le ti hian he lam pang zawk hian ti hian kan thui bet ve thung dawn ta a nih chu maw? Chhungah khan hei tah hian kan zawm a chuan hei hi ti hian kan thui bet ang a, a kawngah hian tah hian a kawng chehna tur kha chu nakin ah hian a awm dawn ta a ni. Chuan hetah hian-- Zipper kha hei hian a va khuh tur a ni ta, zipper lang lo tur a nih vangin hei te hian a khuh dawn ta. Hei hi hemi hemi zipper a hi tah hian tah kan vuah chho ve leh thung dawn ta a lang chiang thei a maw te hian. Tihian a center ah tak hian hei hemi hemi hi hemi center ah hian tihian kan vuah ve thung dawn ta tihian kan hrui chho ang a min hre thiam em aw tihian a awm dawn ta. Chuan a chhan chu zipper kha lang lo tur kan ti kha maw? Chuan tah hian tah hian kan thui chho dawn a ni. Awle ti hian ti hian a ni ta. Hei hi nakinah in thui dawn tak takah khanin. Pinin kilh ve chu awk, pinin in kilh khan hetah khawla in thui dawn khan hei hian a dal dawn, chuvang chuanin hriaua khawl la in thil anga chuan tah hian in chilh chho phawt dawn nia aw chuan ti hian a lo ni ta a ni. Chuan ti khan kan let ang. umm tikhan kan zip chho ta chuan hei chu cut mai tur a ni ta a lo sei deuh pawn chuan hei tihian hei a zipper kha in hrethia mai em tihian hei tihian a rawn khuh ta a ni chuan-- Helai hi a kap hi sawi leh sawi hnu heti laiah hian ti hian kan thui kan thui zawm dawn ta tah hian ti hian kan thui zawm ang a tah hian kan thui zawm chho ang a chuan hetah hian helai pawh hi helaia a chuang a bang hi chu in cut mai dawn a ni chuan helai a zipper pawh in cut ang a chuan hetah hian ti hian in thui chho ang a hei a kapah hian. Tihian in thui chho ang a, hetah khan. Chuan hemi hi chu jeans te pawh running stitch a kha heti laia mi kha a lang thin ta. Kha kha chu hetah hian ten in thui kual leng a hemi a zipper dahna hemi hi tihian in cut kual ang a. Chuan khami tur khan in tihian in thui kual ang a. Chumi hnua a chuang bang a awm kha chuan in cut mai anga in overlock mai dawn nih chu tihian. a lo ni ta chuanin ti hian a kap kha ti khan in zawm dawn ta tah hian a kap in zawm ang a hei zawng hi ni mai hei ti khan chuan ti hian i open ang a hei ti khan chuan. Zip leh pawn ti kha an maw? Chuan hei hi heti laiah hian hei hi a hmawr hetiang lai hmawr te hian kan thui siang a tinge hei tah hian a awm bik in lo ti mai thei a. Hei hi a chhan chu hemi hian a va khuh a ngai a zipper lang huang lo kha chuvang chuan heti laiah hian hemi chanve ah hian hei hi a center ah kan vuah kan tih kha maw? Khami zawng kha ni aw. Chuan tah hian a kawng chehna kha chu hetah hian Insiam anga a kawng kha chuan khata han te hian in thui kual tawh mai dawn a, hei hi chu in thui bet lut tel dawn a nih chu maw? Kha zawng kha a ni mai. Aw le khat ti zawng kha umm ni hrih mai se a hriat thiam lo in neih chuan in min rawn zawt leh mai dawn nia aw. A harsa a inti deuh mai thei a, a chhan chu a lan danah khanin keimah chu ih pinin ka kilh ka kilh that a, chuan mahse ka sawi sawi leh sawi hnu pin khan kilh lovin in hrui dawnah chuanin khawl la inti khanin umm nangmahnin ih-- Eng nge in chilh lawk vek ang a chuan chumi hnuah chuan in hrui dawn nia khawl la kan chilh lawk vek a hriaua hriaua khatia khawl la kan chilh lawk vek loh chuanin hrui eng nge hrui rual a har lutuk hrui hrui rual a har mawh timi khatia ang kha nia chuvang chuan in chilh lawk vek dawn nia khati zawng kha ni se umm ni dangah video dang nen kan lo let leh dawn nia.